Gutt, soen Iech Merci, dass Der komm sidd. Déi Pressekonferenz, déi mer elo maachen, déi dréint sech jo, wéi mer ugekënnegt hunn, iwwert eis Propositionen zu de Prestations familiales, zum Kannergeld, och zu de Studentenhëllefen, déi mer och an deemselwechte Kontext e bësse gesinn. Mir wollten eis Virschléi presentéieren no Ufank vun der Woch, nach virun der Lag vun der Natioun, déi jo dës Woch an der Chamber ass, wou ouni Zweifel och, wéinstens erwaarde mer eis dat, vun der Regierung aus gesot gëtt, wat se virhuet zu deenen eenzele Punkten do. Och kuerz nom Dépôt vun dem Projet de loi iwwert d'Studentenhëllefen, wollte mer eis Propositionen hei presentéieren. Dat gëtt gemeet vum David Warner, de Porte-parole vun déi Lénk, an dem Thérèse Scorza, wat och e bësse Spezialist ass an der Matière, wat op der Sécurité sociale laang geschafft huet. Mer hunn zesummen an engem Aarbechtsgrupp elo an deene leschten Deeg a Wochen eis Propositionen zesummegedroen, déi Iech dann elo hei presentéiert ginn.

esou Ukënnegunge gemaach, datt d'Kannergeld misst reforméiert ginn. Selbstverständlech wësse mer, datt do näischt Genaues gezeechent gouf. D'Madame Cahen ass och zum Deel erëm op dat zeréckkomm, wat et gesot hat oder wat hir Intentioun war oder d'Intentioun vun der Regierung. Mee op jiddwer Fall konnt ee ganz kloer erkennen, datt et géif a Richtung vu manner goen. Dat heescht, dat ass souwisou den Tenor vun dëser Regierung. Mir hunn eis dann du Gedanke gemaach, wéi ee kéint, well mir sinn och der Meenung, datt ee misst d'Prestatiounen, datt ee se kéint reforméieren, Mee et gi verschidden Aart a Weisen, se ze reforméieren. An et kann ee se och op eng méi gerecht Aart a Weis reforméieren. Well de Problem ass bei dëser Regierung, dat ass, datt déi Regierung vum Spueren awer wierklech obsedéiert ass. Also quasi nom Motto, fir d'éischt gëtt mol gespuert an dann gëtt réischt iwwerluet. An dat gesi mer net just bei de Beim Kannergeld, wou se eng versicht hunn e bëssen an eng gewësse Richtung virzepreschen, mee och bei de Studentenhëllefe beim Staat, wou soll reduzéiert ginn, ouni ze wëssen a wat fir eng wat fir eng Richtung, beim Enseignement, wou quasi Reformen, bildungspolitesch Reformen, Bildungsreformen ugekënnegt ginn aus budgetäre Grënn, an der Kultur och bei Expositiounen, déi annuléiert ginn. Jee, also dat ass den Tenor, gëtt emol gespuert, gespuert a gespuert. De Problem ass just, datt ee bei de Prestations familiales muss ganz virsichteg sinn, well do geet et ëm Existenzgrondlagen an zu Lëtzebuerg spillt dat och nach eng gewësse Roll. Mir wëssen, datt d'Sozialtransferten zu Lëtzebuerg ganz staark dozou bäidroen, datt d'Leit iwwerhaapt net an d'Aarmut falen. Et muss ee wëssen, datt de. Taux vum Risque de pauvreté monétaire zu Lëtzebuerg ganz héich ass, dee läit bei 20 Prozent, laut dem CEPS läit eng Etüd fir ze vergläichen, an der Belsch läit e bei 15 Prozent, 14 a Frankräich, 21 a Portugal, also ee Prozent méi. An dann bei de Kanner ass deen och ganz. ganz héich, wann een, an zemools wann een och nach d'Prestation familiale grad giff ofrechnen, dann ass zu Lëtzebuerg de Risque de pauvreté bei de Kanner, deen ass méi héich wéi an eisen Nopeschlänner, e wier dann bei 30 Prozent, wou en dann bei 23 Prozent an der Belsch wier a 24 Prozent am Frankräich wier. Dat heescht, mir hunn hei wierklech. Lëtzebuerg, mir wëssen, datt Lëtzebuerg e Land ass, wat relativ gutt lieft, mee dat lieft ënnert anerem gutt dovunner, datt d'sozial Transferte ganz staark sinn an och justement bei de Prestations familiales. Dofir si mer der Meenung, datt ee muss ganz gutt oppassen, wann een do dru fréckele geet. A wann ee wëllt Reforme maachen, da ginn et Pisten, an déi Pisten, déi ginn net a Richtung fir manner, op kee Fall, mee fir, de Besoinen entspriechend, an dat sinn och déi puer Pisten, an d'Therese Gorza wäert dorobber dann elo agoen, wou mer eis iwwerluet hunn, d'Prestatioune mussen de reelle Bedürfnesser entspriechen, an do misst een dat och étudiéieren, an dat wäert och nach d'Therese Gorza soen. Mir sinn awer och der Meenung, datt. all Kand gläich ass. Et geet jo och ëm d'Diskussioun, ab wéi vill Kanner an engem Stot, respektiv ab wat fir engem Alter ee muss Kannergelder eropsetzen oder net. Mir wäerten do eppes proposéieren. Mir sinn natierlech och der Meenung, well mir duechten, grad bei der Reform vun de Subsiden, vun der Aide financière, wou d'Regierung och e ganz komesche Wee geet, si mir der Meenung, datt een esouwuel déi Allocation d'autonomie, wéi mir dat géifen nennen, dat géife och koppelen an deem System hei. Dat wäerte mir Iech och presentéieren, wat u sech eng Neiegkeet ass. A schlussendlech stellt sech natierlech ëmmer d'Fro, vum Finanzement vun de Prestatiounen. An do, dat wäert Iech vläit net wonneren, mee mir sinn der Meenung, datt et méiglech ass, déi Prestatiounen ze finanzéieren an datt och grad déi musse mat finanzéieren, déi sech et kënnen erlaben, zum Beispill d'Patronat, wat net méi dozou bäidréit zënter enger Partie Joren, respektiv och déi, déi am meeschten hei am Land verdéngen. Do wäert d'Therese och drop agoen. An ech soen Iech och Merci.
Wéi den David elo scho gesot huet, ass och bei deem hei e Problem d'Fro bei de Prestations familiales, d'Fro vun der Redistributioun, déi sech stellt. An anstatt de Credo vum Spueren gëtt och hei eng Alternativ. An déi Alternativ, déi hu mir, do hu mer eis Gedanken driwwer gemaach, An dat ass eng komplett aner Richtung wéi dat, wat d'Regierung de Moment virhuet. An do ass net den Haaptpoids op d'Spuere geluecht, mee den Haaptpoids op d'Besoine vun de Famillen, déi Kanner hunn. Bon, de Moment ass d'Situatioun esou, dass d'Kannergeld An enger Schéier vun 185 op 361. D'Basis-Kannergeld ass, dat hänkt dovun of, wéi vill Kanner am Stot sinn. Da kënnt derbäi mat 6 Joer eng Allocatioun, wann d'Kanner an d'Schoul ginn, a mat 12, wa se an de Lycée ginn. Da kënnt nach eng Rentrée, eng Allocation de rentrée scolaire fir d'Schoulkanner derbäi. An dann hu mer awer och de Boni pour enfants, deen 76 oder 77 Euro de Mount ausmécht. Mä dat alles zesummerechent, kann ee soen, dat ass am Fong geholl dat, wat ee ka soen, wat d'Kannergeld ass, dat d'Famillje kréie fir d'Kanner. Bon, mir, wéi gesot, mir sinn och net géint eng Reform vun den Allocations familiales, mee do mussen awer fir eis, eiser Meenung no, eng Rei Saachen awer garantéiert sinn. Hei sinn eis Virschléi, Als Éischts emol Soe mer, dass déi Frais-en, déi d'Leit an d'Famillen hunn, wa se Kanner hunn, dass déi Allocation'en dat mussen, déi Frais plus ou moins sollen decken, datt et an déi Richtung soll goen. Bon, wéi sinn déi Frais-en? Dat ass natierlech eng Fro. A wéi héich muss déi Allocatioun sinn? Déi misst emol eng Kéier festgestallt ginn an do misst eng Etüd ebe gemaach ginn, fir ze kucken, wéi eng Héicht vum Kannergeld, wéi héich d'Kannergeld am Fong geholl muss sinn. Mir sinn och der Meenung, dass d'Alter vum Kand eigentlech méi eng grouss Wichtegkeet huet, wat elo d'Fraen ubelaangt, wéi d'Zuel vun de Kanner am Stot. Dofir menge mir, datt et elo, datt ee soll beim Kannergeld och déi Stufen, déi de Moment schonn existéieren, vu sechs, bei sechs Joer, Gëtt et eppes bäi? Bäi 12 gëtt et eppes bäi. A mir soen, dass mer dat solle weiderféieren am Kader vun den Allocations familiales, am Kader vun der Sécurité sociale, mat 18 Joer déi Prestation d'autonomie integréieren an de System vun de Prestations familiales. Dat heescht, dat wier dee Moment déi Autonomiesallocation fir d'Studenten, déi nach weider an d'Schoul ginn. De Moment ass jo d'Diskussioun do driwwer, iwwer d'Héicht dovunner, wou d'Regierung 2.000 Euro virschléit. Wann Der déi 2.000 Euro duerch 12 dividéiert, da kommt Der emol net un de geringste Saz vun den Allocations familiales erun, dat sinn 185 Euro. A wann Der déi 2.000 Euro dividéiert, dann kommt Der op 167 Euro. Wann Der alles zesummerechent, wat ech och virdrun opgezielt hunn, da misst am Fong geholl déi Allocatioun fir d'Studente mindestens op 4.000 Euro sech belafen, an dat wären ongeféier 333 Euro de Mount, also d'Allocation de base, ausser déi natierlech eng eventuell eng Bourse respektivement eng Prime de mobilité, wéi dat genannt gëtt, wou anerer Leit awer och fuerderen, dass een déi soll net ginn, wann een an d'Ausland geet, mee. Dee Moment, wou een net méi doheem wunnt, bon, dat sinn awer och Diskussiounen, déi am Moment an de Studentenorganisatiounen lafen. Dat heescht, wat eis wichteg ze si schéngt, dat ass, dass déi Allocation familiale an déi Allocation d'autonomie an engem System vu Prestations de la Sécurité sociale drableiwen, déi iwwer Beiträg och solle bezuelt ginn an déi och déi universell Allocatioun, dee Charakter vun der universeller Allocatioun och da solle behalen. De Corollaire vun. enger Reform vun den Allocations familiales, datt misst eiser Meenung no sinn, datt een Deel vun deene reelle Käschten, déi jo eigentlech sollen opgestallt ginn, datt deen ee parfaitement kënnt ersetzen duerch gratis Déngschtleeschtungen, zum Beispill gratis Transport, gratis Crèchen, gratis Schoulbicher an esou weider. Mee awer besonnesch, an dat ass ee vun den Haaptproblemer, dee Familljen hunn, déi vill Kanner hunn, datt dee vum Logement Also dat ass elo d'allgemeng Diskussioun iwwert de Logement, mee an dësem Fall ass et wierklech schlëmm, wann een ee Kand huet, baut eng Wunneng mat engem Schlofzëmmer, wann een zwee Kanner huet, muss een direkt, oder bei dräi Kanner, da fänkt et u kriddeleg ze ginn, da muss een effektiv d'Wunneng changéieren. A bei deene Präisser, déi hei zu Lëtzebuerg sinn, weess een, datt dat eng extrem Belaaschtung fir de Familljebudget ass. Dofir menge mer, datt och do misst eng Hëllef fir Leit mat ville Kanner misst geschafe ginn. A mir denken zum Beispill och u preferentiell Tariffer beim Elektresche, beim Gas an esou virun, wat vläicht schonn eng Kéier ginn ass, mee wat erëm ofgeschaaft ginn ass. Dat heescht, do solle gratis, do solle Prestations en nature sollen déi Allocation familiale ënnerstëtzen. da kéint dat natierlech och sech auswierken op d'Héicht vun der Allocatioun. Wat mer op alle Fall wëllen, dat ass, datt déi Allocatioun erëm reindexéiert ginn, well d'Käschte fir e Kand, dat ass natierlech kloer, datt déi an d'Luucht ginn, och mat der Präisdeierecht. A firwat sollen déi Saachen net indexéiert sinn? Well dat heescht erëm eng Kéier, datt dann d'Revenuë vun de Ménagen de facto erofginn. Natierlech stellt sech dann natierlech d'Fro vun der Finanzéierung. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg d'Finanzéierung, am Gesetz ass virgesinn nach ëmmer, dass d'Patronen eng speziell Cotisatioun bezuelen an och d'Indépendanten, fir d'Kannergeld ze finanzéieren. Dat steet och nach ëmmer esou am Gesetz. Et ass allerdéngs esou, dass zënter 1994 de Staat dat, Carnot iwwerholl huet. An dat sinn ëmmerhin 225 Milliounen Euro am Joer, wat also net näischt ass. A wa mir hei, oder wann elo d'Regierung schwätzt vun engem Spuerpotential vu 70 Milliounen Euro, wa se d'Kannergeld erofsetzen, da muss een dat vergläiche mat deenen 225 Milliounen Euro, déi se all Joers de Patronen am Fong geholl schenken. Wat ass am, dat wat am Gesetz drasteet, Patronen mussen eng Cotisatioun bezuelen fir d'Kannergeld ze garantéieren. Bon, ob elo d'Patronen dat alles, oder dat soll ganz erëm iwwerholl gi vun de Patronen, dat ass eng Affaire à discussion, mee op alle Fall misst och d'Patronat erëm participéieren un der Finanzéierung vun den Allocations familiales. Eng aner Finanzéierungsquell, och do soe mir, et geet net nëmmen Drëm fir op der Saach, op der Säit vun Ausgaben ze kucken an do ze spueren, ze spueren, mee et ginn och Méiglechkeete fir déi Leit, déi wierklech Suen hunn, fir déi ze belaaschten an deem Sënn, datt ee seet, okay, all Kand, egal wat d'Eltere verdéngen, kritt déi selwecht Bäihëllefen, kritt déi selwecht Allocatiounen, mee wann awer déi Famillje méi néige Revenue hunn, da missten se iwwert d'Steierfinanzéierungen, da missten se do iwwert d'Progressioun vun der Steiertabell dann och méi ebe bezuelen. An do muss een net onbedéngt soen, datt d'Kannergeld och nach soll an, dat ass jo och eng Iddi, déi am Fong geholl an der, déi virbruecht ginn ass, fir dat ze besteieren, d'Kannergeld, da freet ee sech, wéisou d'Besteierung vum Kannergeld, wat gehéiert dem Kand, Da misst d'Kand eng Steiererklärung maachen. Bon, dat sinn alles Diskussiounen, déi eiser Meenung no onsënneg sinn. Mee wann eng Famill oder vill Suen huet, dann, a vill verdéngt, a wa vill Revenuen do sinn, da muss dat eben iwwert d'Steiertabell, misst dat kënne kompenséiert ginn doduerjer, datt een zum Beispill den Taux maximal an d'Luucht setzt. An dann ass et och. méiglech, déi Proposition, déi mir maachen, fir dee Parfaitement ze finanzéieren. An dat ass och eppes, wat an eng aner Richtung geet. An dofir, mir wieren eis dergéint, datt nëmmen déi Alternativ gëtt vum Spueren, mee mir am Géigendeel, mir mengen, datt elo genuch gespuert ginn ass op Käschte vun de Famille mat ville Kanner an datt dat muss sech änneren. An dofir eis Proposition. Ech soen Iech Merci.